Mela l-lejla tajba kulħadd Inter xejn Juventus wieħed bħas-soltu għaw jien u għaw kol Mark Xkembri li ser kun għadin naddu reazzjonijiet tagħna għal logħba Inter Juventus nibda jien għax l-Inter kienu home u mbagħad nagħti mikrofonu l-Mark qabel eventwalment nagħlqu xi ftit kummenti ġenerali bejnietna t-tnejn. Għandi xi ngħid fuq din it-telfa li kkompletat ħadd sportiv mill-iktar iswed. Imma llum ħa nitkellmu biss fuq it-tieni parti tiegħu. Jien iktar milli Inter xejn Juventus wieħed u għaw jiddispjaċini li ser ikolli nirrimarka ser ngħid Inter xejn Kiffi wieħed u se nurikom biss dan ir-ritratt tal-azzjoni tal-gowl fejn jidher illi hemm handsball ċar ta' Rabiot u naħseb m'għandix iżjed xi nżid. Jiġifieri, having said that, l-Inter min-naħa l-oħra ppruvajna, kemm-il darba nerbħu lejn ix-xibka imma jew kien jonqosna l-aħħar passaġġ jew sibna l-xeżni jew il-ballun mar barra. Jiġifieri nazzarda ngħid li naħseb kien draw l-iktar riżultat ġust għalkemm xorta waħda hemm xi affarijiet li Minnaħa tal-Inter irrid nirrimarka pereżempju eh, bdejna tajjeb, mbagħad wara l-gowl irqatna. Kellna l-mumenti tajbin tagħna, mbagħad ħadu Juventus. Barella, nervus, logħba sħiħa, jipprotetta, jiġġielet ma' Tizju Kaju Sempronju, mbagħad jispiċċa jsabbat mal-bank. Il-Barella li għal xi eh, kellu jkun il-captain tal-Inter. Ma naħsibx li huwa atteġġjament ta' leader dan bir-rispett kollu. Lukaku inesistenti. Jiddispjaċini kolli nerġa' ngħidha. Id-difiża għamlet li setet, imma irridu eh, nirrimarkaw li kellna n-neqsin ukoll. Fil-fema tiegħi ukoll id-dispjaċir huwa li ma profittajniex mill-fatt li kien hemm ċertu riżultati li ġew ukoll favurina fosthom it-telfa tal-Milan u l-fatt li tilfu r-Roma u issa jekk wieħed iħares lejn il-klassifika is-sitwazzjoni hija illi nidħol fl-app ukoll eh, is-sitwazzjoni hija illi issa il-Lazio telgħu t-tieni bi 52, 50 Inter, 48 Milan, 47 Roma, 45 Atalanta. Jiena l-biża li għandi hu illi eh, eh, ma nistaw vera li forsi hemm kompetizzjoni oħra illi Forsi hemm iktar ċans hemm iktar ċans fihom biss ma rridux ninsew il-kampjonat. Il-kampjonat huwa importanti u huwa importanti li nispiċċaw l-iktar komdu possibbli idealment mal-ewwel erbgħa u malajr kemm jista' jkun. B'din id-disa' telfa komplejna fil-fehma tiegħi nikkompromettu sitwazzjoni li taf eh, titfana f'ħafna nkwiet jekk kemm il-darba eh, niġu issa l-konfronti diretti illi għandna f'Mejju. Qed nara wkoll diversi kummenti, nfakrukom li min irid jikkummenta l-programm huwa live, tistgħu tikkummentaw kif nagħmlu r-reazzjonijiet tiegħi u ta' Mark u mbagħad ser inwiġbukom Ehm, liberament. Jiena mill-bqija mhux li tant għandi xi nżid, e eh, mal-gol ta' tal-Juventus, Dumfries fejn kont qed tikkaverja l-ballun. Onana naħseb tħajjar minn Handanovic jilab lejzertek. Ehm, mill-bqija Jiġifieri naħseb illi l-punti illi kellix inkopri jiena min-naħa tiegħi koprejthom. Inħalli l-mikrofonu f'idejn Mark ħalli issa jgħidilna tiegħu wkoll qabel ma mbagħad nidħlu għal diskussjoni żgħira bejnietna t-tnejn u wkoll naqraw il-messaġġi illi qegħdin tibgħatulna diġà qed nara xi messaġġi komplu bagħtu komplu interaġixxu magħna basta inżommu d-deċenza. Mark, f'idejk.
Mela, l-ewwel ħaġa l-lejla t-tajba lil kulħadd u mill-ġdid grazzi lilek Antonello ta' din ta' din l-opportunità. Ir-riżultat ta' wieħed b'xejn jien fl-opinjoni personali tiegħi ma qbilx miegħek li l-logħba kienet ta' draw ma kienet ta' rebħa imma hija ħasra li l-wieħed b'xejn ġie minn goal li qala kontroversja sħiħa. għal handsball doppju bejn Rabiot u Vlahovic però jiena ppruvajt nara naqra eżatt x'inhuma jgħidu u huma qegħdin jgħidu li l-gowl ġie kkonfermat għax idejn Vlahovic kienet Letteralment imwaħħla ma' ġismu, imma bil-Malti bqajt dubjuż fuq Tarabio. Jiġifieri nemmen illi wara li l-Inter ħarġu tajjeb ħafna, qisu iktar m'għadda l-ħin, jien fl-opinjoni tiegħi spikka fihom in-nervożiżmu milli l-inċisività u kien biss lejn l-aħħar li meta daħlu l-Mikitarjan ħadu ftit ta' ruħ. Juventus li litteralment iġġieldu għal kull ballun minn dawk it-tip ta' ljieli li l-Juventus hu pjaċirnelhom jilagħbu meta jmorru ġo Milan kemm mal-Inter kif ukoll mal-Milan ma kkonċedewx dak li huwa pulzier wieħed, jiġifieri Szczesny kien litteralment b'seba' għajnejn, għandek id-difiża kollha ħaqqha punti minn seba' 'l fuq, għandek Gatti qed ifakkarni fil-bidu ta' meta kien ġie Chiellini mal-Juventus u anke l-mod kif feraħ ukoll, fuq Danilo m'għandix xi ngħid qalbu ħarġet, Bremer litteralment ħalla Lukaku pulzier ma nafx Mhux ħa nidħol fil-kamp tal-Inter imma naħseb Lukaku milli rajt lill-Inter wieħed mill-ikbar diżappunti mhux illum biss imma tul l-istaġun. Li rrid ngħid jekk din ir-rebħa fiha nnifisha dejjem hija xi ħaġa sabiħa, din rebħa hija sabiħa għax huwa bidu ta' proġett fit-tul tal-Juventus, jiġifieri l-proġett tan-NextGen li beda fi ftit tas-snin ilu, illum rajna tal-inqas ġiex plejers fil-grawnd. Qed nitkellem il Saulé u qed nitkellem fuq Fagioli. Speċjalment Fagioli wera maturità kbira, qisu veteran. Saulé forsi ma kellux logħba daqshekk kbira. Ehm, però huwa xi ħaġa ta' unur li jkollok plejer qed jilgħab hemm. Għandek il-Kostic li huwa l-awtur tal-gowl mill-ġdid jiena f'dit tieni parti tal-istaġun flimkien ma' Di Maria u Rabio fuq naħseb dawk huma tliet plejers fuq il-podium, speċjalment f'din is-sena solari. Dexilio lil Di Marco litteralment tfieħ ukoll. Rabiot uża ħafna l-fiżiċità tiegħu li għenet ħafna llum. Flok Sawle daħal Chiesa, għamel 20 minuta tajjeb u sfortunatament mhix ġiet weġġa'. Dik kienet l-iktar nota stunata tal-Juventus. U mbagħad daħal il-bravu Paredes li bħas-soltu ma jbiddel qatt l-atteġġjament tiegħu. Dal-plejer ma nafx għalfejn f'logħba li tista' tgħid kienet merbuħa fl-aħħar qatt jidħol f'Batte Becchi bla bżonn ma' D'Ambrosio biex hu u D'Ambrosio dablu l-karta ħamra u uriena kemm huwa bravu u iġri jasal Ġunju forsi dablulu rasu dik il-bombing irid minn fejn ġie. Vlahovic ehm forsi l-inqas plejer flimkien ma' Sawle li għoġobni. Ma ntihx iktar minn 5.5. U Allegri minkejja l-ħafna assenzi li hemm, fil-fatt lanqas la bil Di Maria, Pogba lanqas se jidħol wara l-waqfa, Miretti barra, Kean sospiż, Milik dieħel wara l-waqfa, ġifieri trid tqis iċ-ċirkustanzi li tiħsebha. Juventus għall-fini ta' statistika rebħu sitt punti f'dan il-kampjonat fuq l-Inter mingħajr ma qalgħu goal li hija l-ewwel darba mill-1976-1977 liema season Juventus kienu ħadu l-league fis-77. Jekk m'iniex sejjer żball, l-aħħar darba li Juventus rebħu ġiex logħbiet mal-Inter kien fis-sena li faqqgħet il-pandemija, liema sena li kien l-aħħallik tal-Juventus taħt Sarri, jiġifieri qed nitkellmu sorma tliet snin ilu, daqshekk ma jfisser xejn. Juventus virtwalment huma fit-tieni post b'56 punt, imma l-punti mhumiex hemm biex illum telgħu għal 41, seba' punti 'l bogħod miż-żona taċ-Champions League kif qegħdin, meta baqa' ħdax-il logħba mit-tmiem. Jiena meta nara Juventus jilagħbu b'dan it-tip ta' ta' logħob, ngħid Juventus qegħdin hemm. Orajt mhux qegħdin hemm għal-lig, imma kieku m'hemmx il-penalità naħseb qegħdin fit-tieni post b'mod komdu ħafna. Meta titqies li għaddejn f'xiex kompetizzjonijiet, orajt tgħidilli għajthom iċ-Champions League imma hemm it-Tazza UEFA u l-Europa League u l-Coppa Italia kontra l-istess Inter. Jiġifieri, jiena min-naħa tiegħi fuq il-Juventus dak li kelli nikkummenta. Dejjaqt naqra bil-mod kif spiċċat il-logħba bin-nervożiżmu. Nistenna li l-logħba Inter Juve ħa tkun logħba agonistika, jiġifieri ħa jkun hemm protesti u ħa jkun hemm fouls, xi ħaġa li jien stennejt imma M'għandi xejn iktar xi nżid bħala logħba. Dak ehm, li kont qed ngħidlek huwa bażikament li jekk se nibqgħu b'din l-ottava hemm fuq li nfallu l-punti eh, irridu ndaħlukom fil-kredu anki għal ġlieda tar-raba' post. Hija ħasra li logħba Inter Juventus għal darbohra eh, għandha it-tikketta tal-polemika miktuba fuqha.
Dik li niddeja.
Ma rridux ninsew illi anki logħbiet bħal dawn huma reklam għall-futbol Taljan. Jiġifieri, u fimni ma naħsibx illi logħbiet hekk se jagħtu reklam tajjeb, speċjalment fil-ġimgħa li rajna tlieta minn erba' Taljani jagħmluha fil-quarter finals taċ-Champions League plus li għandna tlieta oħra bejn Europa League u Conference. Ehm, biss, ej ħalli nibdew naraw naqa' il-kummenti. Insenni għal Franco Aloisio illi qed jgħid eh, saqsa kemm ġew kemm ġie riżultati ma naħseb li il messaġġ batu sakemm konna qegħdin nagħmlu l-opening eh, tal-programm l-għar kien żammit jekk jilagħbulna bi 11-il supporter ukoll jirbħulna għax kif naraw l-arma tal-Juventus nagħmlu taħtna. L-għar kien ma naqbilx miegħek ma rridux ninsew li s-sena l-oħra l-sena l-oħra għamilna taħtna meta rbaħna ilhom tlieta minn erba' ma naħsibx li huwa kumment relevanti. Għalkemm ma naqbel miegħek meta qed tgħid disa' telfiet wara 11-il logħba x'nilagħbu tal-mistrija. Having said that, u qed ngħidha għax nafek, xorta nibqa' tal-parir illi l-coach niġġudikawh f'Ġunju. Roberto Chiappa insellmulu kif dejjem l-istess Antonello għamilna logħba difensivament perfetta kważi, konna ċiniċi tellajna azzjoni tajba u skurjajna. Kellna wkoll ġiex ċansijiet oħra li stajna sfruttajna mill-bqija ma sraqna xejn naħseb dan Roberto marrtqabel miegħek. hawnhekk. Eh, fuq kieq, eh, ċet naqra xi kummenti oħrajn. Eh, tista' taqra l-kumment ta' Chiesa, Iva, Mark. Ta' Chiesa bil-Malti qed naqra l-ikbar dispjaċiru. Xina da ma dil-inġeri sa tippersegwitah, eh? U l-istess ħaġa għal kemm il-Juventus jiena naħseb qed jaħbu hija l-istorja ta' Pogba, eh?
Pogba, ma nafx, I mean. Jien fuq Pogba, kieku jien kif għedt, kieku jien kont direttur, nannulla l-kuntratt. Dik hi l-opinjoni tiegħi, forsi hawn min ma jaqbilx miegħi. Fil-każ ta' Pogba. Qed jkolilkom, ha. Għax jien hekk inħossu. Fil-każ ta' Chiesa, daw it-tip jew irid jħalli iktar, għax aħna speċjalment qabel il-logħba bdejna ngħidu forsi da kif ma bdiehx il-Chiesa, imma immaġina Tibda l-Kjesa 20 minuta, it-tim jaqla' daqqa morali kieku kien he. Hekk kif ġiet forsi ma ġietx daqshekk kemm tatna sal-aħħar. Ġifieri. Eżatt, inkomplu naraw il-kummenti, Rudy Cuschieri, Onana Marja ttieħ Dumfries ma setax jara xogħol Dumfries imur jara il-linja leminija mhux jipprova jilqa' l-gowl, hawnhekk Rudy qed naqbel miegħek. Alan u Reni qed jgħidulna li ma kienx handsball. Filwaqt li kumment interessanti ta' Ronald f'Santni huwa kif tista' tinżel ma' dawn u tilgħab hekk. Talmis tħija daqs ir-referee, imnalla ta' marajna inkonsistenti daqsna. Ronald, ikolli naqbel miegħek u da ma rridux ninsew illi Mejju għandna l-konfronti dirett li ġejjin, Inter-Lazio, Roma-Inter, Atalanta-Inter, Inter-Atalanta skużawni u Napoli-Inter, Voldiri. U tistgħu tagħtu ċans lilna hekk. Għax kull minn din bajna 7 li ma ħdax il-logħba baqgħet minn 33 punt li baqa'. Apparti li anki bejn Atalanta, Napoli, Lazio, Roma u Milan għad hemm id-diretti. Eh, appuntu, u aħna wkoll għandna diretti għad ma' Napli, ma' Lazio, sa' nistgħu ma' Milan. Intom in-Napli jridu jitilgħu għandkom. Le. Ma' sibx ikun għadhom għadhom champions matematikament però. Eżatt, biss taf tiġi bejn il-logħob inta mal-Milan fil-każ tagħkom. Mela, Christian Grech, ehm, ħala naqta' biex miegħu dal-kumment Mark, għax ma tgħidux li kieku l-Juve kienu attenti llejla kontu taqilgħu erba' home. Mark, taqbel miegħu?
Jiena mill-ewwel għedtlek għedtlek jiena ma ngħidx bħalek li kien draw. Juventus kien ħaqqhom jirbħu, ħasra li rebħu b'gowl li ħoloq kontroversja, Imma kieku l-Juventus skurjaw tnejn oħra ma naħseb kienu serqu xejn, ta? Għax uża l-kelma eżatt ta' Robbie. Il-kelma ċiniċi kienu ħafna l-Juventus. L-iskor jien għalija kellu jkun 3-1 għax naħseb anke intom kellkom ċans tiskurjaw gowl. Il-verità. Speċjalment jew fil-bidu jew lejla ħannet meta dal Mikitarjan.
Sewwa, fil-fatt Mickey teh jien ukoll naħseb li għen ftit biex inkomplu nagħmlu il- Apparti sal- salvalkom salvakom minn go ċert, eh? Meta mbagħad il-ballun mar ġo corner. Eh, m- Iva, għandek. Mill-azzjoni mingħajr ta' Locatelli kien, jekk mhux qed inħawwad. Għandek raġun ukoll. Mela, jien issa qabel ma nagħlaq ħana nagħti messaġġ żejr lis-supporters tal-Inter għaliex għadha tkun qed nitkellem fuq xi kompletament differenti. Ehm, u ma nafx forsi ma kienx jgħaddi l-messaġġ finali l-isħabu supporters tal-Juventus. Partitari tal-Inter, Gawdu dil-waqfa, jekk għandkom issiefru, siefru, jekk għandkom tgawdu l-familja gawduha, għaliex mill-ewwel t'April sat-tlieta ta' Ġunju ġejjin xahrejn infernali. Dik biss ngħidilkom, gawdu l-waqfa, strieħu kemm tistgħu għax ġejjin xahrejn ibsin. għall-inqas fejn jidħlu l-Inter logħba kull tlett ijiem żgur sa 3 ta' Mejju, jiġifieri sadanittant l-unika wieħed li ma jridx jistrieħ f'din il-waqfa huwa Simone Inzaghi illi jrid isib il-mod kif ħa jżomm Inter konsistenti f'dawn ix-xahri li ħajkunu deċiżivi żgur għat-testin ta' dal-istaġun. Mark, kumment finali minn għandek għas-supporters tal-Juventus? Ifhimni,
illum żgur ferħanin jiġifieri b'din ir-rebħa, però għadna ma mhux billi rbaħna darbtejn lill-Inter. Issa forsi qed nirraġunek għax sportivament inħoss nkun ovvjament irid nirbħilhom x'huma rivali storiċi. Imma għax ngħidlek il-verità, lanqas waqt il-ġirja ta' dalgħodu ma ħassejt qalbi tħabbat b'din l-intensità li ħabtet illejla fl-aħħar kwarta, mit-80 minuta sal-95 minuta. Biss għadna ma wasalna mkien, irridu ngħaddsu rasna, nkomplu naqdfu, naqdfu, naqdfu, ħalli peress li hemm dan il-ħafna geġwiġija ġo xulxin ta' logħob għax il-Juventus ma jagħmlux għajb lill-Inter li hemm logħba kull tliet ijiem, hemm bejn disgħa u għaxar logħbiet tal-Juventus bejn it-tnejn ta' April u t-tletin ta' April, jiġifieri mhix ċajta kull tliet ijiem. bl-ammont tal-injuries li naf li diġa se jkun hemm jiġifieri ma wasalna mkienna nagħksu rasna ġej logħob iebes għandna away ma' Lazio home ma' Napli għad baqgħalna mal-Milan jiġifieri l-logħob tal-Coppa Italia ma' l-istess Inter jiġifieri baqgħalna xi nsonnu ingawdu dir-rebħa tal-lejla u dil-waqfa tagħtina ftit nifs ħalli minn issa sal-ewwel weekend ta' Ġunju Meta jispiċċa l-kampjonat forsi b'xi mod niġu nikklassifikaw issa hekk hux ikollna l-ħmistax-il punt. Jekk hux mingħajr il-ħmistax-il punt, għax dak kollox jista' jiġri, u jekk minn issejjer żball jingħad min għaliha baqa' mal-Atalanta wkoll, jekk minn issejjer żball. Jista' jkun, jista' jkun. Ukoll jien jidhirli, jiġifieri li għad kważi kważi konfront dirett dak. Jiġifieri rebaħ ħafna Inkomplu naħdmu u mbagħad naraw fejn naslu.
Mela, grazzi Mark, grazzi lilkom ukoll li segwejtu l-programm illejla, grazzi wkoll lill-isponsor tagħna The Barbell milli huwa wkoll l-isponsor uffiċjali tal-programm Mixzone, nħeġġukom ukoll tużaw is-servizzi tiegħu għax indirettament tkunu qegħdin tgħinu lilna wkoll. L-appuntament tagħna magħkom huwa l-għada. fejn l-ewwel ħa tisimgħu lil Luke Hawke jitkellem fuq il-logħba Manchester United Fulham u mbagħad terġgħu tisimgħu lili neqred din id-darba fuq eh, it-tieni parti tal-ħadd iswed li kelli fej din id-darba flimkien ma' Andrew Zarb se nkun qed niddiskuti il-Grand Prix tas-Saudi Arabja, il-pudini li kellna f'Ġedda, imma insomma sa fuq hekk nitkellmu għada fid-disa.